אה, לאמיר צוערשט א זאך ווענדן צו יעקב. איר זייט א קארעספאנדענט ביים ווייסן הויז, און אגב, איין נייעס וואס איז געקומען מיט דער מגיפה איז א טעגליכע אויפטריט פון פרעזידענט טראמפ ביי די פרעסע קאנפערענצן. קענט איר אונז געבן א בליק פון הינטער די קוליסן וואס איר זעט דערביי? יא, איז איך בין געווען ביי די ערשטע עטליכע פרעס קאנפערענסעס וואס די פרעזידענט האט א האט געטון און זייט דעמאלטס בין איך יעצט דא בין איך אין קווארענטין דאס איז אין די בעיסמענט פון מיין הויז און ארום צוויי צוויי און האלב וואכן צוריק האבן זיי ארויסגעשטויסן כמעט די גאנצע ווייט האוז פרעס קאר פון די ווייס הויז יעצט לאזן זיי נאר אריין צענדליגע רעפארטערס אבאוט עיטי טו ניינטי פערסענט פון די פרעס קארס הייסט נישט נאר די רעפארטערס אבער אויך די פאטאגרעפערס די ווידיאגרעפערס טעקנישענס מ'האט זיי אלע אלע ארויסגעשיקט און ווייל ס'איז אויסגעקומען ס'איז געווען איין רעפארטער וואס האט געהאט טעסטעד פאזיטיוו און ס'איז געווען א אנדערע רעפארטער וואס האט געהאט א א זייער הויכע פיבער נישט א זייער הויכע פיבער אבער גענוג א הויכע פיבער אז זיי זענען געווארן אומבאקוועם סאו זיי האבן סאו יעצט לאזן זיי נאר אריין פֿערצן פֿערצן רעפארטערס מיט אפשר דריי פיר קעמערמען, איז איך בין אריינגעגאנגען אין קוואראנטין ווייל איך בין געקומען אין קאנטאקט מיט איינע וואס וואס האט געהאט געטעסט פאזעטיוו, מען האט שפעטער געוואר געווארן, און איך וועל איך וועל צולייגן אז איך האב געדארפט זיין די די די פורים סעודה ביי יוסף'ס זון בעריש אין לעיקוואד ניו דזשערסי, און איך האב איך בין נישט געווען ביי די ביי די פורים פארטי ווייל איך בין געווען אין קווארענטין, סאו. וואס איך קען וואס איך קען איבערגעבן איז אזוי, סאו פרעזידענט טראמפ האט קיינמאל נישט געטוהן א פרעס בריפינג אין די בריפינג רום פאר קאראנע וויירוס, ס'הייסט א פרעס בריפינג ווי ער נעמט שאלות פון פון דזשורנאליסטס האט ער קיינמאל נישט געהאט געטוהן אין די בריפינג רום, ער האט עס נאר אנגעהויבן טוהן לעצטנס צווישן די צוליב די קאראנע וויירוס, פארדעם אלע עקסטשעינדזשעס מיט די פרעזידענט האט געדארפט פארקומען אדער אויף די סאוט לאן אויף זיין וועג צו מארין וואן פאר א דעפארטשער אדער צוריק פון אן ארייוועל אדער וואלט עס געווען ביי א פארמאל אווענט אין די איסט רום פון די ווייט האוז אבער בשיטה פלעגט ער נישט אריינגיין אין די בריפינג רום ווייל לויט ווי איך פארשטיי איז וויבאלד ער געווען אזוי ברוגז אויף א גרויסע חלק פון די פרעס קאר ער ער האט געשפירט אז די דזשורנאליסט ס'קומט אונז נישט אז ער זאל אריינקומען און צו אונזערע טעריטארי און צו שמועסן מיט אונז, אבער ווען קאראנע וויירוס האט אנגעהויבן ווערן סיריעס האט ער שוין האט ער מסכים געווען צו טשעינדזשען זיין זיין גאנצע אוטלוק און יעצט קומט ער אריין כמעט א יעדע טאג. און ער נעמט קוועסטשענס, בדרך כלל אזא בריפינג קען גיין א שעה א שעה און א האלב, נאר מ'האט געזען עפעס זייער אינטערעסאנט, ענד דען איים גאנא לעט יו סעי סאמטינג, מ'האט געזען עפעס זייער אינטערעסאנט וואס איז געשען איבער די לעצטע צוויי טעג, און אסאך אין מידיע האבן עס רעפארטעד, די טאון וואס די פרעזידענט האט גענומען איז געווען איינס פון א נישט אזוי שטארק דעפייענס, אבער אסאך מער פון יומיליטי, ווייל און עספעשעלי ווען ער האט געזאגט אז ס'זעהט זיך אויס אז מ'קען האבן א הונדרעט צו צוויי הונדרעט טויזענט מענטשן וואס וועלן אומקומען דורך קאראנא וויירוס און דאס איז מיט אלע די די רעגולעישאנס און די קווארענטינינג קען מען סיי ווי האבן איבער א הונדרעט טויזענט טויטע האט ער האט דאס געזאגט אין א זייער הכנעה'דיגע וועג און ער האט עס איבערגעגעבן כאילו אזוי ווי אז ער אליין האט טאקע זייער מורא פון ווי אזוי די פיוטשער גייט אויסקוקען, און מען זעהט אויך, כ'וועל צולייגען איין מער זאך, מען זעהט אויך אז די גאנצע צייט די פון די אנהייב קאראנא ביז יעצט איז טראמפ'ס אפראוועל רעיטינג געווען פונקט אזוי ווי עס איז געווען די לעצטע לעצטע עטליכע חדשים אראונד פארטי פאר פערסענט, די וואך זעט מען אז ס'האט שוין ארויפגעשפרינגט צו פארטי סעווען פערסענט און ס'האלטן איין ארויפגיין, און דאס איז נישט נאר איין פאול דאס איז די ריעל קלעיר עוורידזש פון פאולס, סאו מען זעט אז אפילו רוב אמעריקענס האבן נישט גענומען צו שטארק צו די פרעזידענט'ס מעסעדזש די ערשטע פאר וואכן, איבער די לעצטע פאר טעג און איבער די לעצטע וואך, זעהט מען אז מענטשן האבן אנגעהויבן ווערן אסאך מער ריסעפטיוו צו וואס די פרעזידענט זאגט.
און איר מיינט אז דאס בארואיגט דעם עולם דאס וואס דער פרעזידענט האט לעצטנס אנגעהויבן צו רעדן טאקע ערנסטע שטארקע רייד?
דארף מען זעהן א פאולינג דיפרענס, מען רעדט לעצטע וואך איז געווען פארטי פאר פוינט וואן פערסענט און עז אוו נעכטן איז עס געווען פארטי סעווען פוינט טרי פערסענט, א סוויטש אוו דרײַ פערסענטעדזש פוינטס קומט אויס צו צענדליגע מיליאנען מענטשן אוועראל, סאו ס'זעהט זיך אויס סאו דאס איז ערשטנס, צווייטנס די בריפינגס וואס די פרעזידענט טוט א יעדע טאג ער האט מען זאגט נאר אויף די נעטווארקס אליין, נאר אויף קעיבל נעטווארקס אליין האט א אַכט און א האלב מיליאן וויוערס א יעדע טאג, אויב מען לייגט אויך אריין געהעריגע טיווי בראדקעסטינג און אנליין סטרימינג רעדט מען וועגן טענס אוו מיליאנס אויף וויוערס א יעדע טאג, ער רעדט צו די אמעריקאנע פאלק פאר א שעה א שעה און א האלב צוזאמען מיט זיין דאקטוירים און ספעשעליסטס פאר א שעה שעה און א האלב כמעט א יעדע טאג, ס'קען זיין צוואנציג דרייסיג מיליאן מענטשן וואטשען לייוו, סאו זיכער דאס האט א א זייער שטארקע אימפעקט, און ס'איז דא אפילו נעטווארקס וואס האבן געזאגט אז אז זיי וועלן אויפהערן בראדקעסטן עס, ווייל ווייל ס'גיבט די פרעזידענט צו גרויס פון א פלאטפארם צו קענען צו קענען זאגן זאכן וואס נישט אלעמאל ווייזט אויס צו זיין אמת, אבער וואס מ'האט געזען איבער די לעצטע צוויי טעג איז ס'קען זיין אז דער פרעזידענט אליין אז ער כאפט ווי הארב די גאנצע געשיכטע איז. יוסף ראפאפארט, איר זייט אן אפטער רעדנער ביי די כמו ראדיא דינונגען קול מבשר האטליין און אידיש טווענטי פאר, אידיש פֿיר און צוואַנציק וועבזייט און עפפ, ווי אויך אן אקטיווער טוויטער אנטיילנעמער. וויאזוי האט איר געדעקט די מגיפה פון אייערן פלאטפארם, אייער טוויטס און אייערע ראדיא קאמענטארן? פארשטייט זיך אז די וואס קענען מיך ווייסן אז מיין בליק איז, איך האב נישט ערווארטעט אז איך זאל האבן אזא דיפערענץ מיט מיין גוטער ידיד דזשעיק אברהם יעקב, אבער נעמסט אריין ער איז העכער ראנקיג ווי מיר ער איז דאך אין ווייסן הויז אבער צו זאגן אז דער פרעזידענט האט הכנעה האט באקומען אביסל מער הומיליטי אלסא ביי די פאולס עי פי איז היינט ארויסגעקומען אז מיט זייער אינטערעסאנטע פאול פירסט אז די ערשטע אז ער ער האט נישט מער די רוב פון אמעריקע וואס זיי האבן צוטרוי צו אים וויאזוי ער האנדלט דעם קאראנע וויירוס מגיפה די אנדערע חלק איז אז ס'איז דא א דראסטישע חילוק צווישן דעם פאלק וויאזוי זיי קוקן אן זייער לאקאלע און זייער סטעיט אטאריטיס וויאזוי זיי באהאנדלען די פראבלעם אין וויאזוי זיי קוקן אויף וואשינגטאן ווי ווייטער ס'גייט און ס'האלט אן די פרעזידענט אזוי ווי אזוי ווי אין יעדע דראמאטישע צייט אין יעדע מדינה ס'רופט זיך אויף ענגליש יו ראלי אראונד די ליעדער דאס איז א נאטירליכע א נאטירליכע רעאקציע פון פון פון די פאלק אין יעדע מדינה אבער ארום רעליען זיך ארום נעמען אים ארום אים איז לייק רעליענג אראונד א פארקעפיין פארגיוו מיי לענגוויטש ער איז ער שטופט אפ דעם פאטענציאל פושט ער אוועק, ער פושט דיך אוועק מענטש, ער אינסאלט דיך ריפארטערס, ספעציעלע פרויען ריפארטערס, ער ער באליידיגט מענטשן, ער רופט אן א גאווערנער פון א איינע פון די גרעסטע סטעיטס, עס העפענס טו בי א וואמען, א סנעיק,

אה, ס'דא אזא זאך וואס רופט זיך אין תלמודיקל מליבא לפימא לא גליא, פון הארץ צום מויל וויל מען נישט מגלה זיין ווי טיף די שרעק און מורא איז צו האבן אזא אינפענטיל לידער, ער פארשטייט אפילו נישט אפילו וואס מ'רעדט צו אים. זיינע אדווייזערס וואס זיי רעדן, ער טוט אפווענדן אויף די מינוט, אויפן מאמענט, אין זעלבן פלאץ, דען וואסערע מין קאנפידענץ קען מען האבן אז נאכן יעדע שמועס גייט ער גייט ער ארום, ער וויל זיך שעיקן הענדס מיט יעדעם איינעם, וואסערע מין מוסטער איז דאס? אבער איר מיינט אז דאס איז דאס ערשטע מאל וואס עס איז ערשט איצט זיי נישט געפעלן, ווייל דאס איז זיין צוגאנג די לעצטע דריי יאר וואס איך זעה.
ריכטיג, ריכטיג, אבער כ'האב פונקט היינט אינדערפרי געזאגט, אפשר איז עס אביסל צו לאנג, אמאל האט מיר א אוישוויץ איבערלעבער פארציילט א מעשה, און מעיבי דעט מענטעלעטי, איים נאט גאנע חס ושלום קאמפעיר די פרעזידענט טו דאקטער מענגעלע, באט נאר די סיטואציע די סיטואציע ברענגט ארויס די פארציילונג וואס איך האב געהערט פון דעם סורווייווער אליין, ער איז געווען א קינד אין אוישוויץ, און ער און פאר עפעס א סיבה פאר עפעס א ריזען האט מען אים אריין געלייגט צווישן די צווילינגען, ער איז נישט געווען קיין צווילינג, און דארט איז געווען פארשידענע מענטשן פאר אלל קיינדס אוו הארעבל ריזענס, זיי זענען געווען אין די אין די בארעק, און יעדן טאג איז דער דאקטער ימח שמו מענגעלע אריינגעקומען אינעם בארעק מיט זיין ווייסע דזשעקעט מיט מיט זיין טעב טעבלעט און פארשריבן פארשטייט זיך א דאקטער האט א טעבלעט ווי ער פארשרייבט רעצעפטן, אבער ער האט פארשריבן ווער ס'דארף אריין אין קאלעך אויוון. סאו געדענקט איר נעבעך א איד, אן אלטער איד, דאקטער, דער דאקטער גייט אדורך, זאגט ער פארן דאקטער, דאקטער, די קניען טוען מיר זייער וויי, קניע, נו, געגאנגען מענגעלע מיטן טאבלעט האט פארשריבן, נעבעך, מ'האט אים אוועק געפירט דעם אידעלע, האט מען אוועק געפירט אינעם זעלבן מאמענט נעבעך אין גאז קאמער, ווי ס'איז א פרעזידענט, און חס ושלום, אין נאו וועי שעיפ אר פארם איז דער פרעזידענט אין דעט פארם, באט סאם פיפל זענען אזוי פארגלייבט און אזוי פארגאפט אין אים, און קוקן נאך אלץ ארויף אויף אים, פון אים וועט קומען די ישועה, פון אים גייט קיין ישועה נישט קומען, האפענטליך, מיר זענען מתפלל, מיר בעטן צו אייבערשטן זאל נאך חונן דעת זיין, אפשר, אפשר קומט פון הימל עפעס א ישועה, און ס'וועט אים אריינגיין אין הארץ אריין אז, בכלל די וועג וויאזוי ער רעדט, די וועג וויאזוי ער באנעמט זיך, הארעבל נאמבערס, איך קען נישט אריינלאזן דעם שיף דא, ווייסט אויס איך קען נישט אריינלאזן דעם שיף מיט אלע פעסענדזשירן פון די קרוז, ווייל די נאמבערס ווילן ארויפגיין, וועגן דעם קענסטו נישט אריינלאזן אמעריקען סיטיזענס ווייל דיינע נאמבערס וועלן נישט גוט אויסזען? ס'איז א הימל געשריי פאר א פרעזידענט אזוי צו רעדן, ווייל זיינע נאמבערס זאלן נישט גוט אויסזעהן. עניוועיס, ס'איז זייער א פארווייטיגטע זאך.
סאו ערשט וויל איך צולייגן, יוסף רעדט וועגן אלע די סיבות פארוואס מענטשן וואלטן נישט געהאט אסאך טראסט אין די פרעזידענט, ער האט אויסגעלאזט אז ווען די פרעזידענט האט געוויזן די נייע טעסט קיטס האט ער געהאלטן די טעסט אפסייד דאון, האט ער, וויל איך צולייגן, סאו, באט עט די סעים טיים אויב דו גייסט דזשאדזשן די פרעזידענט די זעלבע וועג ווי אזוי מען האט געדזשאדזשט פרעזידענטס פאר צוואַנציק זעכצן, עסט זיין זייער דיסעפוינטעד. אבער פאקט איז אונז לעבן אין א נייע וועלט און טראמפ סופארטערס אפילו די וואס זענען ממש פארקושעט פאר אים זיי ווייסן אז ער איז נישט אינפעליבעל זיי ווייסן אז ער ווייסט נישט אלעמאל וואס ער רעדט וואס ער רעדט וועגן אבער ס'איז דא אנדערע זאכן וואס זיי זוכן אין א פרעזידענט למשל ער איז א טשיערליעדער פאר די קאנטרי וואטעווער איט מיענס ער מאכט מענטשן שפירן גוט וועגן זיך אליינס אפילו אויב ער ווייסט נישט וואס ער רעדט וועגן קענסט קענסט זאגן ליגנט צו מיך אבער מאך די ליגנט סאונדן גוט, מאך מיך העפי מיט די ליגנט. איז וויל איך זאגן צוויי ספעסיפיק פוינטס, איין פוינט האסט געזאגט אז ער איז נישט האמבל, איך זאג וואס איך גיב איבער וואס דזשים אקאסטא האט געזאגט נעכטן אויף סי ען ען, דזשים אקאסטא אליין האט געזאגט אז ער האט געזען א טשעינדזש אין די גאנצע פרעזידענט'ס דעמינער. און צווייטנס וועגן די עי פי פאול, יא זיכער ס'איז דא פאול, ס'איז דא פאולינג וואס האט געוויזן אז סיקסטי פערסענט פון פון מענטשן אפראוון די דזשאב וואס די פרעזידענט טוט, ס'איז דא פאולס וואס האבן געוויזן פארטי פערסענט, באט פאר דעם פאר דעם גיי איך צו די ריעל קלעיר פאליטיקס עוורידזש וואס ווייזט פארטי סעווען ווייל זיי ס'איז א אגריגעישאן פון אלע פאולס וואס מ'נעמט צוזאמען און אזוי האט מען לכאורה די בעסטע די נענטסטע צו אקוראסי.
אויב מען פארגלייכט עס צו בוש, איך מיין אז נאך די טווין טאוער איז ער ארויפגעגאנגען אויף זיבעציג אכציג, אבער איך וואלט געוואלט פרעגן דעם נעקסטן ר' שלום, איך מעג זאגן ר' שלום? ר' שלום, וויאזוי זאגט מען וואטאבאוטיזם אין אידיש? וואס איז וואס וואס האט עס מיט מיט וואס אין 1960 2016 2016 צו געוועזן כמעט פיר יאר צוריק א פרעזידענט אבאמא האט ער געהייסן איך דענק איך דענק שוין נישט עפעס יא עס איז נארמאל אז אין די וואלן צווישן די אין די צוויי יאר צווישן די פרעזידענטן וואלן זאלן פאלן די שטימען פאר די פארטיי וואס איז אין ווייסן הויז, אזוי אז עס איז נישט געווען קיין גרויסע סורפריז. איך וויל נאר זאגן, עס איז דערמאנט מיר, איך בין אלט גענוג אז איך געדענק פרעזידענט רוזוועלט,
וועלכע רוזעוועלט?
נישט טעדי רוזעוועלט, דאנקע. אזוי אלט בין איך נישט, אבער אלט גענוג איך זאל געדענקען פרענקלין רוזעוועלט. איך געדענק נישט די ערשטע טעג ווען עס איז געווען די שוידערליכע דעפרעסיע, מענטשן האבן נישט געוואוסט וואס דער מארגן וועט ברענגען, אבער ער האט גערעדט צום פאלק און האט געמונטערט דאס פאלק, און פארשטייט זיך ער איז געווען א גרויסער פירער אין צייט פון די מלחמה, און דאס געדענק איך דווקא יעצט. כ'האב געוואלט זאגן עפעס וועגן אידן, איך בין אלעמאל אומבאקוועם אין א צייט פון א קריזיס, א מגיפה, אז מענטשן וועלן זיך אנהייבן טשעפען צו אידן, מען האט זיך שוין אנגעהויבן אביסל טשעפען צו די פרומע, מען זאגט אז זיי פאלגן נישט די וואס מען הייסט זיי, זיי קלייבן זיך צונויף צו דאווענען כאטש מען טאר נישט און אזוי ווייטער, און פריער ווען ס'איז געווען די מעשה מיט די מוזלען און זיי לאזן זיי זיך נישט, נישט אלע האבן געלאזט שטעלן פאקן, מען טשעפעט זיך שוין אביסל צו אידן, און דאס איז אן אלטע מעשה. דאס איז אן אלטע מעשה, איך האב געטראכט אין די צייט פון די וואס מען האט גערופן דעם שווארצן טויט, די בלעק דעט, פונעם פערצענטן יאר הונדערט, זיי האבן באשולדיגט אז אידן האבן פארסמט די ברונעמער, און הונדערטער אידישע קהילות זענען אומגעקומען אדאנק דעם אז מענטשן האבן. פוילן ממש געגלויבט אז אידן האבן דאס געטון כדי אויסצוהרג'ענען די קריסטן, און אזוי אז מען דארף זיין זייער וואכזאם, מען דארף זיין זיכער אז ס'זאל זיך נישט אויסלאזן צו אונזערע קעפ ווי עס האט אפטמאל האט עס געטון. איך וויל זאגן נאך איין זאך. פארשטייט זיך אידן אין א צייט פון א מגיפה האבן אלעמאל געדאווענט און געבעטן גאט און געפאסט, אבער איך וויל דערמאנען אז דער רבי ישראל סאלאנטער דער וואס דער גרינדער פון דער מוסר באוועגונג, וואס נישט אלע זענען זיינע נאכפאלגער, אבער פון דעסט וועגן ס'איז געווען א וויכטיגע באוועגונג, ער האט אין צייט פון דער מגיפה פון דער כאליערע אין אדעס, נישט, אנטשולדיגט, אין ווילנע, האט ער געזאגט מען דארף עסן, ער האט געזאגט קיין פאסטן, ער אפילו יום כיפור דארף מען עסן ווייל מען דארף זיין שטארק און מען דארף בלייבן געזונט, דאס איז די די וויכטיגסטע זאך, און אזוי אז אידן האבן א געשיכטע מיט מגיפות.
אה, יוסף און יעקב קען איך ביי אייך פרעגן, איר וואוינט אין פרומע חרדישע סביבות, וואס זעט איר אין אייערע קהילות, פערזענליך באגעגנט מענטשן אנגעשטעקטע חלילה, צו האבן די מערסט גדולים פון אייערע קהילה געהייסן דערווייטערן זיך, נישט צוזאמען קומען פאר מניינים און אפילו פאר סדרים, און צו פאלגט מען גוט?
איר ווילט אפשר גיין קודם? ער וועט גיין אין ראונד טעיבל ערעב יעקב, נו הוגוו.
יא איך איך בין דא אין קוואראנטין פאר אפאר וואכן זעה איך נישט וואס גייט פאר אינדרויסן, אבער לויט ווי איך פארשטיי איז נישט דא קיין איין שול אדער אדער סקול וואס איז אפיציעלערהייט אפן, איז עס דא מענטשן וואס האבן א קאפי פון א שליסל אדער האבן עקסעס א קאמבינעישן פון א שול און זיי גייען אריין מיט אפאר חברים? זיכער, אבער דעס איז עפעס וואס אינדיווידועלס דארפן מאכן אינדיווידועל דעסיזשענס, און ס'איז נישט אז דאס איז עפעס וואס איך קאנדאון, אבער איך זאג פעקטשועלי דאס איז זאכן וואס געשעט, איך האלט אז ס'איז א גרויסע פראבלעם, אבער עט די ענד אוו די דעי, כל זמן זיי קומען נישט צוזאמען מער ווי צען חברה, זיי טוהן נישט עניטינג איליגעל, און ס'איז זייער שווער פאר די גאווערמענט צו קענען פאר פאר פאר פאליציי אדער פאר די רעגירונג צו קענען עס אויפברעכן בכח, און מען האט שוין געהערט פון פון שולן וואס טאקע האבן צוזאמקומענישן פון פון איבער פופציג חברה, מען האט שוין געהערט זעלכע זעלכע מעשות אן אן אנעקדאטעל בעיסיס, און נישט אלעמאל קענען די פאליציי טון עניטינג וועגן דאס, און ס'איז א גרויסע פראבלעם, אבער פון ווי איך פארשטיי דאס איז נישט עפעס וואס וואס קומט פאר זייער אפט. איך וויל צוזאגן צולייגן איין זאך איז אביסל קאנטראווערשעל אפשר, אבער מען ווייסט אז אז מיסד ווען ווען איינער ווען איינער איז נפטר די די די טויט איז א כפרה אויף זיינע זינד, אבער ס'איז דא איין עבירה וואס שטייט אז אפילו מיתה גיבט נישט א כפרה, און דאס איז חילול השם. אפילו אויב די מענטשן וואס גייען אריין אין שול און זענען עקשנים, אפילו אויב די חברה זענען גערעכט, וואס זיי זענען נישט, אבער לאמיר זאגן זיי זענען גערעכט, און אלע עקספערטס און די גאווערמענט און א יעדע איינע אנדערש איז ראנג. אפילו אין אזא קעיס, די חילול השם וואס זיי טוען איז אזוי גרויס, אז אפילו זייערע אייגענע מיסה גייט קיינמאל נישט מכפר זיין, און ס'איז ס'איז א זייער סעד קעיס, ווייל די חברה זענען, אפילו אויב זיי שטארבן פון קאראנע ממש ממש יעצט, גייען זיי נישט נישט האבן א כפרה דורך זייערע שטארבן.
יא איך וויל נאופ ס'איז נישט קאנטראווערשל איך וואנט סעי דעט ס'איז נישט קאנטראווערשל פארוואס וויל איך עס זאגן ווייל דער גרעסטער פירער אין די חרדישע וועלט לויט אלע מעסטונגען איז ר' חיים קנייבסקי אין בני ברק און ער זאגט אז ווער ס'איז ווער ס'יאגט זיך צו א מנין אדער מאכט עני זאך וואס איז וואס איז גורם נאכדעם אז אנדערע זאלן קראנק ווערן, שטעלט איין דאס לעבן פון אנדערע מענטשן, האט א דין רודף, און אויב אויב איינער ווייסט פון אידישע היסטאריע א באטיטלונג פון רודף איז אפילו ערגער ווי א מוסר, אין די אין די שלחן ערוך ווערט גע'פסק'נט ווען איינער פארפעלטשעוועט מטבעות, געלט, און ס'איז געוועזן א, איך האב שוין אביסל נאכגעטשעקט, פרידריך פון. עמפערער פון דזשערמעני ער האט געהאט א גזירה אז אויב מען טרעפן א איד און פעלטשעווען מטבעות וועט ער פארטרייבן אלע אידן פון דעם שטאט פון ווי מען טרעפן אזעלכע אידן דארף וואס טוהן וואס טוהן איז איז א מצוה אים איבערצוגעבן פאר די רעגירונג אז מען זאל אים איינמאסערן ווייל ער איז א רודף, א רודף הייסט איינער וואס איז יאגט נאך די הלכה איז ווען מען זעהט א מענטש מיט א גאן מיט א שווערד לויפט נאך איינעם און דו שטייסט פון א ווייט אוועק איטס א מארעל דיעלעמא מעג איך הרג'נען דעם מענטש וואס לויפט מיטן שווערד מעיבי היז דעט פערסאן הו איז ראנינג אפטער וועמען ער לויפט נאך גייט יעצט הרג'נען זיין קינד איך ווייס דאך נישט איך זעה איינער מיט א שווערד לויפט נאך איינעם וואס וואס וואס לויפט אוועק, אבער אונז ווייס מען נישט ווער איז דער שלעכטער און ווער איז דער גוטער, אבער איך דארף נעמען עקשאן, איך דארף הרג'נען דעם יעגער, רודף, דעטס די מאראל קוועסטשאן, דעטס די הלכה, אבער

באשטימט דורך די מענטש וואס ער קוקט, דער גוי, דער איד, דער נישט פרומער, זעהט דיך עקטן אין א וועי, הי איז, ער איז די קנאי המידה, ער איז די מעזשערמענט, וואס זאגט יענער? זאגט יענער אוי לו לאביו שלמדו תורה, וויי איז פאר דעם פאטער וואס האט אים געלערנט תורה, ס'איז נישט דו, דו מאכסט נישט וואס, דו דעסיידסט נישט וואס איז קידוש השם און וואס איז חילול השם. חזל זאגן אונז אין יומא, די גמרא יומא דף פ ז, אז ס'איז דער דריטער מענטש וואס קוקט און זעט דיין ביהעיוויער, סאו איך זעה נישט אפילו א העיר ברעדט דיפרענס ביטווין מיר און יעקב טערקעל טויב, נאר די מענטשן מאכן חילוק, איך האב עס געזאגט אויף אויף מיין פראגראם, קלאר, און און איך וויל איך וויל דיר זאגן, דעפענעטלי איי געט פוש בעק, איך באקום, איך האב היינט אינדערפרי באקומען א א טעלעפאן קאל, און איר ווילט הערן עפעס א שאקינג זאך? ווייל איך האב אזוי שטרענג גערעדט קעגן די וואס זיי מאכן מניינים ס'איז זייער א קליינע צאל, אבער די קליינע צאל אז נאר איין מענטש אין א גרויסע שיף דארף מאכן א לאך אונטן אין די אין די באטאם אוו די שיפ און און אלע גייען זיך דערטרענקען, און טאקע זייער זייער ווייניג מענטשן מאכן עס, אבער כ'האב באקומען, כ'גיי עס נישט אויפשפילן ווייל ס'איז פרייוועט, אבער איך האב עס יעצט געהערט, איי העוו די וואויס נאוט, א מענטש קאלט אריין אז מען זאל מיך אראפ נעמען פון קול מבשר, הו הו הו הו, ער קען זיך נישט כאפן דעם אטעם, אבער איך זאל אראפ גיין, קען יו ביליוו דעט? אקעי, באט דיס איז העפענינג, די פראבלעם איז אז אז אז אין יעדע קבוצה מענטשן, יעדע באפעלקערונג איז דא, און איך האב היינט דערפרי געזען אין סייענטיפיק אמעריקא, יו קען אלל גאו ענד טשעק איט אוט, פארוואס קען מען נישט קאנווינסן אין די מעדיקל פיעלד מענטשן זאלן נעמען זייערע מעדיצינען, זאלן זיך אפהיטן, זאלן נישט עסן קיין צוקער, און ס'איז דא אויף דעם אן א שיעור סטודיעס אריינצוגיין אין די סובקאנשעס פון מענטשן, פארוואס ביהעיוו'סטו אין אזא וועי? סאו איט איז מיינד באגלינג, איך קען עס נישט מסביר זיין אבער אונז מוז מיר טון אונזער ארבעט. יוסף, איר וואוינט אין בארא פארק, דאס איז באוואוסט, און האט איר פערזענליכע קאנטאקטן, באקאנטע וואס האבן זיך אנגעשטעקט? איך קען מיך, איך שטעל מיך פאר, איך בין שוין אין שטוב ווייל מיין דאקטער האט מיר אזוי געזאגט, און איך האב שוין אליין פארשטאנען שוין א חודש צוריק, איך וואק שוין ארום בערך זעקס וואכן מיט אלקאהאל אין מיין האנט, איך גיי אין שול און איך האב

דזשעיק, יו או מי א אינווייט.
עפטער קווארענטין. עפטער עפטער וויל סי. און יוסף, איר רעדט וועגן די הענד סעניטייזער הייסט עס? יא איך רעדט פון הענד סעניטייזער און איך האב שוין נישט איך האב מיר האבן ברוך השם בערך כ'קען נישט זאגן פונקטליכע נומבער בערך פערציג אייניקלעך איך האב שוין נישט געקישט און און געהאלזט מיינע אייניקלעך פאר פינף וואכן, איטס פעינפול, און נאו מעטער ווי שטרענג איך בין, איך קען אייך זאגן, מען נעמט נישט היינט קיין טעסטס אין ניו יארק, פאר וואטעווער ריזען, דאס קען אפשר דזשעיק אין ווייט האוז געוואר ווערן פארוואס ס'איז נישטא טעסטס אזוי ווי ס'איז דא אין דייטשלאנד אדער ווי ס'איז דא אין סאוט קאריע, אבער עניוועיס, מאָלט אָן אַ קינדער האָבן פּראַבעלי עס געהאַט, אַ פּאָר האָבן עס גענומען זייער שווער, אַ פּאָר האָבן עס נאָך פֿון מײַנע חתונה-געהאַטע קינדער, און עס איז דאָ מענטשן אין מײַן משפּחה וואָס זענען קריטיש אין שפּיטאָל, און פֿאַר איינעם וואָס האָט אַ סך גערעדט דערפֿון שוין די לעצטע פּאָר וואָכן, איז זייער פעינפול, זייער פעינפול, כ'קען אזויפיל זאגן אז כ'האב שוין אסאך מענטשן דאס געזאגט, אז צוויי וואכן פאר מ'האט אוועק געפירט די אידן פון מיין טאטנ'ס שטעטל, מיין זיידע איז געווען א גליציאנער אבער ער איז געווען א רעפיודזשי פון די פירסט ווארלד וואר אין טראנסילוועניע, האט ער אויסגעקלאפט ביים באלעמערער אין בעסמעדרידזש די אידן מ'גייט אונז אוועק פירן,

און מיין ווייב איז איינס פון עלף, און מיט הונדערטער ניעסעס און נעפיוס, און און סענס אוו שווארצע וואלקענעס איבער מיינע נאנטע, איז גיבט אזויפיל פרעשור אויף מיר אז איז ווערי ס'איז זייער שווער צו האלטן צו האלטן זיך גראד מיט א שמייכל אין פנים.
לאמיר אים בעטן א רפואה שלימה. אקעי. און יעקב די זעלבע פראגע.
סאו איך בין אין טאמס ריווער, דאס איז דזשאסט סאוט אוו לעיקוואד, במשך די וואך האב איך אן אפארטמענט אין וואשינגטאן, אבער וויבאלד איך בין אריינגעגאנגען אין קוואראנטין בין איך אינדערהיים אין ניו דזשערסי, ווי געווענטליך בין איך אין וואשינגטאן במשך די וואך און איך קום צוריק צו ניו דזשערסי פאר די וויקענד, יעצט בין איך דא שוין די לעצטע פאר וואכן. און אזוי ווי איך האב געהאט געזאגט פריער, איך האב געדארפט האבן די פורים סעודה ביי איינע פון רבי יוסף'ס קינדער אין לעיקוואוד, און צום סוף האט מען עס האט מען עס נישט האט מען עס נישט געטון, איך בין געקומען איך בין געגאנגען צו זיין הויז אים צו צו ווינטשן א פרייליכן פורים, איך האב געשטאנען אינדרויסן אויף די גראז, ער איז ארויסגעקומען, מען האט געהאלטן א זעקס פיס סעפערעישן, אפילו איך האב נאך אלץ, כ'האב קיין מאל נישט געוויזן קיין סימפטאמס, כ'שפיר מיך גוט, די נאז ארבעט גוט, אלץ איז גוט ברוך השם, כ'האב קיינמאל נישט געהאט עני עני אינדיקעישן אז כ'האב געכאפט די מחלה, אבער וויבאלד כ'בין געווען ביי א מיטינג וואס מ'האט שפעטער געוואר געווארן אז ס'איז געווען איינער וואס האט געטעסט פאזעטיוו, און ביי די וועי דאס איז געווען די זעלבע קאנפרענס וואס סענעטאר טעד קרוז און עטליכע אנדערע קאנגרעס מעמבערס זענען אריינגעגאנגען אונטער סעלף קוואראנטין דערנאך, צוליב די זעלבע פעישענט זיראו וואס מען האט געוואר געווארן האט געטעסט פאזיטיוו, איז האב איך גענומען אויף זיך אריינצוגיין אין קוואראנטין פרי, אפילו קיינער האט מיך נישט געבעטן, קיינער האט עס נישט פארלאנגט. סי-פעק, די ארט וואו די קאנפרענס איז פארגעקומען, האט נישט אפילו געוואלט ארויסגעבן די אידענטיטי פון די פון די מענטש וואס די פעישענט זירא סאו קיינער האט נישט געקענט וויסן טאקע צו זיי האבן אים געטראפן צו נישט מענטשן האבן נישט געקענט וויסן אויב זיי זאלן אריינגיין אין קווארענטין איך האב געוואר געווארן ווייל כ'האב געטון ריסערטש און כ'האב מיך נאכגעפרעגט און כ'האב טאקע אויסגעפונען די די אידענטיטי פון די מענטש און כ'האב געזאגט געוואלד כ'קען די מענטש זייער גוט כ'האב מיך טאקע געטראפן מיט אים מ'האט האט פארברענגט צייט צוזאמען, סאו צוליב צוליב צוליב יענס בין איך געגאנגען אין קווארענטין, איך כמעט בין נישט ארויס פון די הויז די לעצטע די לעצטע חודש, און און שוין, און דא האב איך די באר, איך האב א א אפיס אין אין אין שטוב אויך, און רוב פון פון פון מיין ארבעט קען מען טוען אין די אפיס. סאו אזוי אזוי קוקט עס אויס, עז פאר טאמס ריווער אין דזשענעראל, סאו אזוי ווי כ'האב געזאגט אלע סקולס האבן זיך צוגעמאכט ווען ווען די די סטעיט גאווערמענט האט האט געהייסן, אלע שילן האבן צוגעמאכט ווען מ'האט געהייסן, און מ'האט געזאגט פאר מענטשן אז אויב זיי האבן פערסאנעל עפעקטס אזוי ווי טלית, תפילין, ברוינפן, אין בית מדרש, מ'זאל מ'זאל קומען מיט א סדר, מ'זאל אריינקומען אזוי מ'זאל באהיטן די גיידליינס. מען זאל נישט אלע אריין קומען אריין שטופן אויף איינמאל, מען זאל קומען אזוי צושפרייט איבער אסאך אסאך צייט, און מען איז שוין אריין געקומען, מען האט גענומען וואס מען האט געדארפט, און נאכדעם די שולן האבן זיך פארשפארט. און כ'קען זאגן א מעשה, רבי יוסף, יו וואלד נאו דיס בעטער ווייל דו וואוינסט דאך אין בארא פארק.

די די סקולס האבן איבער די פאון האבן זיי האטליינס א יעדע טאג ווי ווי קינדער קענען אריינרופן און און די די מלמדים די טיטשערס זיי זיי זיי גיבן א א א א קלעסעס איבער די פאון און זיי גיבן האומווארק און א יעדע א יעדע נאכט שיקט שיקט מען מיך מיט אימעיל שיקט מען מיך אלע די די די לערנינג מאטעריאל וואס די קינדער דארפן, סיי סיי ביי לימודי קודש און לימודי חול אזוי ווי מען רופט עס, און און און און א יעדע נאכט מיין רעביצען רופט אריין צו די צו די סקול און גיבט איבער אלע די ארבעט וואס די קינדער האבן טאקע געטון, און זיי זענען זייער אינוואלווד און און די קינדער וואס טאקע טון אלע זייערע ארבעט זיי זיי האבן ספעציעלע קאנטעסטס, און זיי זיי מ'האט שוין אנאונסט אז די סקולס גייען בלייבן פארמאכט כאטש ביז סוף אפריל, סאו דאס איז עפעס וואס צוביסלעך מ'געוויינט זיך צו, און ס'איז עפעס וואס אפילו נאך פסח, מ'ווייסט נישט וויפיל לענגער דאס גייט גייט נאך אנגיין.
אבער שרייבן אויף סאשעל מידיע אז די באסעס וואס פארן ארום טראגן עסנווארג, מען קומט צו מיינע אייניקלעך ברענגט מען אויך לאנטש, איבן דא איך מיין אלע מיינע ביידע משפחות וואס איך האב וואוינען אין לעיקוואד און טאמס ריווער קענען אפארדן אבער די עקסייטמענט אויף סיענג די רעגולער באס קאם ברענגט אזא מין סייקאלאדזשיקל ליפט פאר די קינדערלעך, דאך גייען ארום די אנטיסעמיטן און זאגן באסעס פול אוו דזשואיש קידס אר ראנינג אראונד, איטס אנבעליוועבל.
מען האט געזען די מעשה וואס איז ארום געגאנגען נעכטן און יענע יענע וועבסייט האט טאקע געדארפט אפאלאדזשייזן און זיי האבן זיי האבן אראפ גענומען די מעשה און און איין זאך וואס וואס מענטשן פארשטייען נישט וועגן ווי אזוי די לאנטש פראגרעמס ארבעט איז ס'האט נישט צו טוהן מיט עפארדן אדער נישט איך ביקאוז איך בין איבער די טרעשהאלד דארף איך אריין צאלן א יעדע יאר פאר פאר די לאנטש פראגרעמס סאו דאס איז דאס איז מיעלס וואס איך האב שוין געצאלט פאר אנהייב יאר און וואס די אנטיסעמיטן טוען איז זיי זיי פארן ארום די באסעס, זיי ווייזן קוק, מענטשן וואוינען אין זעלכע ריזיגע הייזער און זיי באקומען לאנטשעס וואס די גאווערמענט צאלט פאר, דאס איז נישט דאס איז בכלל נישט וואס געשעט, די גאווערמענט צאלט נאר פאר משפחות וואס וואס ערנען אונטער די threshold וואס כ'מיין איז פֿופֿציק אדער זעכציק טויזענט א יאר, און און עניבאדי אויבער דארף צאלן און די מער וואס די מער וואס מען פארדינט די מער דארף מען אריינצאלן. און און נאך א זאך וואס וואס מען האט געוואר געווארן פון פון פון די מעשה וואס איר רעדט וועגן ר' יוסף איז יונה וואטעווער איז טרייען טו קיעפ טרעק איז אז זיי האבן געוויזן ווידיאו פוטעדזש די פוטעדזש וואס זיי האבן געוויזן מען זעהט א באס קומט אן צו א הויז מיט א יונגעל לויפט אראפ פון די באס און נאכדעם די פוטעדזש סטאפט אבער וואס מען האט נישט געזעהן וואס זיי האבן נישט געוויזן וואס מען האט יא אויפגעזעהן אויף די סעקיוריטי קעמערע פון די הויז איז אז א יונגעל לויפט אראפ מיט א מיט א עסן פעקעדזש ער לייגט עס אראפ ביי די טיר און נאכדעם לויפט ער שנעל צוריק ארויף אויף די באס ס'איז נאר געווען איין יונגעל ס'איז נישט געווען א באס פול מיט קינדער און ווען סאו זיי האבן געזאגט אקעי פיין אפילו עס איז נאר איין יונגעל וואס טוט א יונגעל דעליווערן מילס? און די ענטפער איז געווען ווייל דאס איז געווען די זון פון די באס דרייווער, די באס דרייווער האט נישט געקענט האט אים נישט געקענט איבערלאזן אליין אינדערהיים, ער האט אים נישט געקענט שיקן אין חדר, נישט געקענט שיקן שפילן מיט א חבר, ווי ווי דען קען די באס די באס דרייווער לאזן זיין קינדער זיי זאלן זיין סופערווייזד? ער קען ער וואלט נישט אריינגענומען א סטרעינדזשער מיט זיך אין די באס, סאו זיין קינדער גייען ארום וואלונטירינג און די ריזיגע אקט פון חסד איז איז איז וואס די און מ'האט שוין געזען אזעלכע ענדליכע מעשות אין מאנסי אויך אז זיי זיי פראבירן צו נוצן די חסד וואס אונזער וואס אונזער קאמיוניטי טוט אנטקעגן אונז און ברוך השם סאו פאר האט עס נישט געארבעט.
שלום.
יא, נא, ס'איז זייער אינטערעסאנט צו הערן, און צום באדויערן צו הערן אז די אנטיסעמיטן, קיין סאך דארפן זיי נישט מען זאל אנהייבן רעדן שלעכטס אויף אידן, אבער ווי עס זעט אויס טוהן די פרומע אידן אלס וואס זיי דארפן טון. און זייערע קינדער לערנען זיך ווי פריער, און כאטש ס'איז נישט אידעאל דאס צו טון פונדערווייטנס, פון דעסטוועגן לערנען אידישע קינדער.
יא, ס'איז אבער צו באדויערן מער, אוודאי אלעמאל איז, אפשר פרומע אידן קוקן דאס אן אביסל אנדערש, אנטיסעמיטיזם אין אונזער אויסקוק איז לייק איטס לייק די וועט איטס א פיקטשער אזוי ווי די וועטער אזוי די זון קומט ארויף יא ס'איז דא אנטיסעמיטן דאס איז אונזער אונזער פעיט דיס איז אווער שיקזאל דעטס וואט איט איז אבער ווען אבער ווען א מעינסטריעם ריפארטער פיקט אויף יעדע באשולדיגונג אז תורת אמת ער האט עס געהערט פונעם ביי די גוים זאגט מען טרו גאספעל דעיס יא וואס הייסט כ'האב דאך באקומען א ריפארט א באס פארט ארום פולע קידס האט ער שוין אביסל צוגעפיקסט ס'איז פול אויף קידס א ריפארטער פאר מעידזשער מעידזשער נעשאנעל טשעין. ער רופט זיך עמי נאמינעיטעד, אויף זיין טוויטער זאגט ער אז ער האט געוואונען נאמינעיטעד פאר א עמי אווארד. סאו מען רעדט נישט דא פון עפעס אן אנדערע צומיד וואס זיצט אין א קעלער און טרינקט ביר, און איך שטעל מיך פאר אז יענעמס קעלער פונעם אנטיסעמיט זעט נישט אזוי שיין אויס ווי דזשעיק טורקס, אבער ער זיצט דאך אין א קעלער און איז אנטיסעמיט, ניין? דא רעדט מען פון א ריפארטער. איך האב נישט געהערט וועגן דעם, וואס וועגן וואס רעדט איר? אוי בוי, הי אלרעדי אפאלאזשייזד. ס'דא א ריפארטער פאר וואן אוו די מעידזשער טשעינס, איי דאנט נאו איף איטס גאנעט אר סאמטינג לייק דעט, וואס האט געשריבן, און מ'האט עס ארויפגעלייגט אויף טעלעוויזיע, אז די פאליס האט אפגעשטעלט א באס, פול מיט קינדער, צוויי אינצידענטן, סעפערעט אינצידענטן, איך ווייס דאך אז מיינע קינדער האבן נישט קיין סקול, דזשעיקעלעך זאגן אז ס'נישט דא קיין חדר, ס'נישט דא קיין, ס'איז גארנישט דא. אימידעטלי האב איך פארשטאנען אז דאס איז א ליגנט, איך איך בין אין קאנטאקט מיט די גרעסטע מאכערס און טיערס און שוויצערס פון לעיקוואוד פון אלע געגנטער, איך בין דאך א שטיקעלע פובליק פיגור, איך בין א א מענטש וואס איז שתדל'ט אויכעט פאר פאר פרומע אידן אין אלבעני, איים אינוואלווד, סאו איך רוף אן מיינע מענטשן וואס איז דאס, גלייך האט מען געזען אז דאס איז א פארלוימדונג, אבער וואט איז סורפרייז, און היז נאט די אנלי וואן, דאס איז אין מעינסטריעם מידיע, דאס איז נישט צו זאגן ס'איז דא אנטיסעמיטן אוואדי דו אנטיסעמיטן, איי גרו אפ, איי העוו א מארק אן מיי העד רייט היער, איי וואס ביעטן פאר ביענג דזשואיש, איטס נעטשרעל, פאר אונז איז דאס א נאטירליכע זאך, אבער אבער וואס איז ניי יעצט איז, די קודם איז זענען די באשולדיגונן אמת. דער איז אן אקוזעישאן, דער געדערינג, דער איז דאס, אויף קאורס דער איז געדערינגס, דער איז פיפל אן די ביעטש, עס איז דא מענטשן וואס זיי שפילן פוטבאל אין סטעדיומס אונטער די קוליסן ווען קיינער זעט נישט אדער חוץ ווען עס פארט אדורך א קאר, אבער די שכנים מוסר'ן און קאמפלעינען נאר אז מען זעט עפעס א אידעלע, איינעם האט מען אין וויליאמסבורג באשולדיגט, ס'איז דא אין יעדע חסידישע שול, און דזשעיק קען זאגן. איז דא א א א די שמש האט טשאטשקעס ער האט אביסל וויין פאר סאקראמענטל יוז צו פארקויפן א א קאלטן טרינק א ספר'ל צו פארקויפן א מעשה ביכל אהיימצוטראגן פארן ווייב אויף שבת די אלע גרויסע מקווה'ס האבן א שמש פאר פסח פארקויפן די שמשים אסאך וויין און אסאך ערלאבט צו דעקלעך, ציצית, קאפלעך פארקויפן זיי, זיי מאכן א גרויסע חלק פון זייער פרנסה אין שול, סאו נעבעך די שמש איז יעצט געבליבן אן פרנסה, מען רעדט דא פון הונדערטער הונדערטער שולן, ממש ער דארף יעצט ווערן א שנארער און בעטן געלט ביי אזא ארגאניזאציע ווי משביע, דער מענטש זאגט פאר מענטשן, יו נאו, איינצלווייז קענט איר קומען אויפפיקן זאכן, איר דארפט איר דארפט א נייע קאפל פארן קינד פאר פסח, איר דארפט א נייע פאר ציצית, קענסט אריינקומען, סאו, אוי, מען זעט אידן גייען אריין און ארויס פונעם בילדינג. ער מעג דאך גיין אין געשעפט קויפן, ס'דא געשעפטן וואס זענען אפן ווי מען קען קויפן, צו איז דאס קליידונג צו איז דאס עסנווארג, איי דאנט נאו די רולס נאו, באט וואס עפעס נאר ווען מען זעט די אידעלעך גייען, און איך וויל נישט אוועק מאכן אז באמת איז דא מענטשן וואס פארלעצן דאס געזעץ, איי העוו

אין אין אין ער פיקט אויף זיין עסן סאו מיין טאכטער האט מיר געשיקט א בילד ווי שיין ער פריידט זיך נאר ער אליין שטייט לעבן באס און פיקט אויף זיין דעם עסן ווארג יא ער הייסט קורט סיגל איינער איז איינער פון זיי ס'איז געווען אפאר די וועבסייט איז news twelve new jersey די די די טשענעל איז איז news twelve אין ניו דזשערסי.

יא, עט דזשעיק טורקס, דזשעי עי קעי אי טי יו אר עקס, און יא, א שטיקל א קאמיק, איך פלעג זיין מער פון א קאמיק און לעצטנס בין, וואס?
דו ביסט א עקספערט קאמיק, זיינע קאלומס אין עמי מעגעזין, ווען יו ריעד איט

בקיצור א מעשה. שוין. סא ווי איז אבער דיין שטעטל? אקעי,
איך מיין אז איך איך דארף פרעגן וואס הערט זיך מיט אייך יעצט אז איר זייט אין קוואראנטין, צו פירט איר ווייטער דעקן דעם ווייסן הויז און וואס טוט זיך מיט אייער פובליקאציע Ami Magazine? סא אזוי ווי איך האב געהאט געזאגט כמעט אלע דזשורנאליסטן האבן ארויסגעשיקט פון די ווייט האוז, סאו דאס דאס וואלט געשעהן צו איך וואלט געווען אין קוואראנטין אדער נישט, סאו אבער עט די סעים טיים איך האב נאך די פאון נומבערס פון די ווייט האוז אפישעלס און סטעפערס און איך קען זיי, איך רוף זיי ווען איך דארף עפעס, איך שיק זיי אימעילס, זיי שיקן צוריק אינפארמעישן, סאו זיי האבן געדארפט אבער זיי האבן נאכנישט, אבער זיי האבן געזאגט אז זיי גייען, זיי האבן געהאט א סיסטעם ווי מען קען אריין סקייפען קוועסטשענס צו ביי פרעס קאנפרענסעס, מען האט עס געטון נאר די ערשטע יאר אביסל, און נאכדעם האט געסטאפט, סאו זיי האבן געזאגט אז זיי גייען פראבירן צו דאס צו דאס נאכאמאל אנהייבן אז די דזשורנאליסט זאלן קענען שיקן אריין קוועשאנס פאר די פרעזידענט ביי ביי פרעס קאנפרענץ, ביזדערווייל האבן זיי דאס נאכנישט געטון, אבער מען גיבט זיך אן עצה און רייט נאו אונז האבן גענוג קאאפערעישאן פון פון די ווייט האוז און פון די קארעספאנדענטס אסאסיעישאן, און ווען אונז דארפן אינפארמעישאן

אזוי ווי מען זאגט. יעדער דארף זיך אליין אן עצה געבן. אט אזוי.
און וואס יא וואס איז די וועבזייטל פון ארמי מעגעזין נאכאמאל? armymagazine דאט ארג, ס'איז אפיציעל איז עס א פרינט פאבליקעישאן, אבער מ'קען מ'קען גיין אויף די וועבסייט און armymagazine דאט ארג.
און יוסף איך מיין אז אידיש טווענטי פאר איז איז אויפגעבלאזן אין דער צייט ווייל מענטשן קענען האבן צוטריט אויפן אינטערנעט אדער מיט אן אויסערגעזעכנעטן עפפ און הערן אידיש נייעס בולעטינען און קאמענטארן פון אייך און אנדערע און אלערליי זאכן. ס'איז איינע פון די בעסטע זאכן וואס איז פונקט צופעליג ארויסגעקומען מער ווייניגער אין דער צייט.

אבער מען קען עס הערן אויף אידיש טווענטי פאר וואס איז די פאראלעל פראגראם קען מען הערן אלע מיינע שמועסן און מען האלט אין איין ארויף לייגן פון די ארכיוו לייגט מען ארויף און מען קען הערן די וואך די גאל דא ועל הא די הייסט די פראגראם וואס איך האב צוזאמען מיט מיין גוטער פריינט יואל פעלזן. און די גאנצע וועבסייט אלע אינסטראקשענס אלעס איז אויף אידיש אז איר קענט נישט קיין אידיש האט איר נישט קיין האלא? האט נישט קיין צוטריט, אבער אז איר ווילט זען וויאזוי איך בין אקטיוו אויף סאושעל מידיע מאוסטלי אן טוויטער, עס איז יוסף ראפאפארט, עט יוסף ראפאפארט איז ספעלד YOSEF. אר ארי אר עי פי עי פי או אר טי יוסף רפפורט וואן ווארד עט יוסף רפפורט טוויטער. אקעי, א שענעם דאנק, איך וויל נאר באגריסען אייך מיט א וואונטש פאר א געזונטען און כשר'ן פסח. יא. אדאנק מאיר, שכוח. פאר אייך אויך.
ס'איז געווען א גרויסער רבי וואס האט געזאגט אז ער ווינטשט א כשר'ן פורים און א פרייליכן פסח, ווייל פורים איז עניוועיס פרייליך און פסח איז עניוועיס כשר. רבי חזקאלע קוזמירער. אקעי, יעקב, יעקב, יוסף און שלום, זייט אלע געזונט און א שענעם דאנק. א שיינעם דאנק, זייט געזונט. זיי געזונט, און אלע אלע זאלן מיר אלע זיין געזונט און שטארק, און אפגעהיטן ווערן.